Hello? Yes kan mai dambudzo. Ah, tiri right. Unongondizivaka. Wati kudii? Mwana wamai Bhagabha akutanga kuminura futi. Nhaimi chiiko nemwana uyu nhai? Chiiko chiiko? Maiwa unondiziva vatotanga vanedu vanonyengwepi? Vanonyengwepi? Apa wati chii? akutotanga izvozvi kutoenda kumaraini kwedu kuh unit d aiwa kana kana mira unomuziva ndino river popcorn rege ndiri kundizi sokata foni sokata foni izvozvi kata kata mhani ah. vanoedu vanonyengwepi vanonyengwepi kufonera izvo zvanava mangwana ndinofungidza zvimbe hello is gone my security my bagura ah ndeipa asikana ah asikana rege ndikochidimbudimbu aiwa ah asikana matanga mwana wako atanga ko atanga takakudza kuminira saizi yake takamudza kuti ndaendei pakati yepakati iye atanga manje yepamusorosoro yaana judi ko ana judi vanozonyenga ipi futi aiwa ndaadzikisa asikana aiwa ndaadzikireusi ukuona varume vedu futi vakutodyira ipapo varume wakuru aiwa ndaadzikisa sketi yake ndatonzwa izvozvo zvikuti anzi atanga futi aiwa takati saizi yepakati ndiwe yake yekumusorosoroso yaka yekuminira yekumusorosoroso yekupedzikira ndeye ndeye ndeyekwana judika ende pakuti ndaasasvike kumaraini ekwedu ndaasvike kumaraini ekwenyu ndaangutambira makwenyu kwenyu ee aiwa asi kana takapanana materitori asi kana takapanana materitori ee aiwa ndaasa mino kusvika pasa ndaaite saizi yake sho mwana anenge itinyezi aiwa asi kana kana aiwa takasanana agreement ee aiwa vanoenda vanozonyenga upi vanozonyenga kupi raini iyi takati bva raini rekubva kumberi kusvika kumashure ndererana judhi ndokwaanofanira kunyengwa Eh kana vachiminyira mutiti wemunhu autini asi ndaasasvika kumaraini kwenyu mwana wako mai mai bagura ba. Aiwa asikana tinyareiwo tinyareiwo. Vakunetsa kavana unoziva kuti vana mazuva ano vakunetsa kunyengwa. Eh tofana kumbopawo materitory wo mugani mugani. Eh ini mwe kuraenda kumashure so mungoitawo zvekumashure. Isi kuraenda kumberi wo mungoitawo zvekwenyu. Zvekumberi kwenyu. Aiwa ipapa ndapafara kuti unogona kugadzisa zvinhu. Eh haa because vandatongonzwa nemakugwa. Ah unoziva vakadzi zvavanoita kani. Ah gugwa unoziva. Ah vakashata mhani. Ah, ndanzi gwanza ah, hanzi varume vakutoda kuda kudonhera rute kana zibinzi riri riri pakone rere eh, johnson hanzi rakaisodonza rute tore mwana wako achininwa aiwa kana asikana ah, ah. aiwa huye bodo aiwa mutsure mutsuro aise saizi yake chaiye 13 years izvi ndezvananzi kuti vakadzowa kuri izvi ah, manje zvino anorwa asikana mungomutsura ah, orit anozoroiwa futi unoziva mazuva ano munhu akuroirwa kuninura Aiwa hatizodi kuti vanhu vazoroverwa kuminin'ina kudaro. Ah, all right. Ah, all right. Ah, ndinokugadzirisa zvinini. Ah, bominin'ina ipapa. Kuminin'ina ndekwana Judy. Eh, mwana ane 13 years kutominin'ina kutokuenza ane vakadzi vakuru. Kana zviri kudaro so. Ah, timbodikana kana zvakadaro tokuenda kumapurisa. Ah, kumapurisa. Ah. Ah, nhai. Ndatoku BP yangu yanga yatokwiraka. Ah, yanga yatokwira kusvika apa.